او وی کوئی انسان ہے جیڑھا اپنا راز نہ رکھ سگے اور ہر کہیں کوں اپنا راز ڈسا ڈیوے۔ انتہائی سبق اموز ہک کہانی جیڑھی کہ انتہائی مختصر جئے وقت دے وچ میں تساں دوستاں دے گوش گزار کرنا چاہنداں۔ کہانی کوں پورا سنائے اور ایندے توں سبق حاصل کرائے۔ ہک نوجوان کئیں خاتون دیعشق دے وچ مبتلا تھی کے بالکل باغی تھی کے اوں جنگل دا رخ اختیار کیتا۔ یعنی اپنی زندگی توں مایوس تھی گیا اوندے پیار دے وچ اتنا مگن ہئی۔ جنگل دے وچ اوکوں ایک بزرگ ملے اونکوں دور توں آواز ڈے کے۔ آکھے کہ مجنوں! میݙی ڳالھ سݨ کے ونڄ۔ اے عاشق! میݙے نال مخاطب تھی میں تیݙے کولھ کوئی ڳالھ پچھݨا چاہنداں۔ خیر اے نوجوان واپس آیا ایہوں بزرگ دا سلام کیتا۔ اوں آکھے کہ کیوں ودیں جنگل دی ریت چھݨیندا؟ کیوں پریشان ہیں؟

اوندے تے عمل کر اور کجھ ڈینہاں دے بعد تو ڈیکھسیں کہ او خاتون خود تیڈو میل تھی ویسی۔ لڑکے کو ایک آس لگ گئی ایک امید لگ گئی کہ بھئی کوئی رستہ نکل ہے تب بزرگ نے آکھیا کہ تھوڑے خاندان دے وچ یا تھوڑے شہر دے وچ کوئی ایسا ایونٹ ہوئے کوئی ایسا شادی ہوئے کوئی ایسا فنکشن ہوئے جتھا بئیاں وی بہوں ساریاں خواتین ہوئن تے او خاتون وی اوں شادی دے وچ یا اوں پروگرام دے وچ ہووے تاں توں اوں پروگرام دے وچ لازمی ونڄیں اور تیں اوں اپݨی محبوبہ دو ݙیکھݨا ای نئیں۔ تیں ݙوجھیاں عورتاں دے نال اپݨا ٹائم گزارݨا ہے، انہاں دے نال گپ شپ کرݨی ہے، انہاں دے نال کھلݨا ہسݨا ہے، اس عورت دو نئیں ݙیکھݨا۔ اونکوں اگنور کرنڑیں تیں اوں آکھیا بابا جی اے تاں کوئی مسئلہ نئیں میں ایویں کر کے ڈیکھ گھناں۔ خیر او نوجوان پارٹی دے وچ آیا بڑا سج دھج کے سوٹڈ بوٹڈ تھی کے اور اوں آندیاں ای ڈٹھا کے بہوں ساریاں خواتین دے وچ اوندی او محبوبہ وی آئی ہوئی ہئی۔ نوجوان اوندو متوجہ نہ تھیا۔ اوں باقی عورتاں دے نال ٹائم گزارا۔ انہاں نال گپ شپ کیتی۔ انہاں نال کھلدا ہسدا رہ گیا۔ لڑکی بڑی حیران تھئی کہ آخر اس لڑکے دے وچ ایسی کیا اٹریکشن ہے کہ اتنیاں ساریاں لڑکیاں نال او کھلدا ہسدا ودا ہئی تے میڈو اوں ڈٹھے نئیں۔ ایندا مطلب اے ہے کہ او لڑکے نے میکوں اگنور کیتا ہے۔ میڈے وچ کوئی ایسی خامی ہے یا اس دے وچ کوئی ایسی خوبی ہے۔

تے او میکوں اج ملݨ واسطے سݙیندی پئی اے تے میں کیا کراں؟ تے بزرگ نے آکھیا کہ حالیں اوکوں مزید تڑپݨ ݙے، حالیں کجھ ݙیہاڑے اوکوں انتظار کروا، ݙو ترائے ݙینہاں دے بعد اوکوں ملݨ واسطے ونڄیں۔ نوجوان آہدے میں گھر آ ڳیا، میں بزرگ دی ہدایات تے عمل کیتا۔ ترائے ݙینہاں دے بعد اوندا آخری جیڑھا اینا فیصلہ کن میسج آیا کہ اگر توں میکوں نہ ملن آیا تاں میں خود کشی کر گھنساں میں اپنے آپ کوں ختم کر ڈیساں نوجوان بڑا ایکسائٹڈ ہئی بڑا خوش ہئی بندہ کیویں خوش ہوندا ہے اپنی محبوبہ کوں ملن واسطے اے اتھوں دوڑا دوڑا آیا۔ اوندے گھر پہنچا اوکوں ملا ان نال گپ شپ کیتی اوں آکھیا جی میں تیرے کولوں بڑی متاثر تھئی ہاں تو تاں واقعی کوئی کمال دا آدمی ہے یار تیں بڑیاں تکلیفاں ڈٹھیاں میرے تک پہنچن واسطے اے جڑے ویلے ایں گالیں کیتیاں نا لڑکی نے تے نوجوان جڑا ہی آپے تو باہر تھی گیا اور اوں آکھے کہ اے میڈا کوئی کمال نئیں جیڑھا میں تیڈے تک پہنچ گیاں۔ اے اوں بزرگ دا کمال اے۔ خاتون حیران تھئی۔ بھئی کیڑھے بزرگ دی گالھ کریندا پئیں؟ اوں آکھیا جیڑھا میکوں جنگل اچ ملا ہئی۔ اوں آکھیا اوں کیا آکھا ہئی؟ ایں نوجوان نے پوری سٹوری سنوا ڈتی کہ اوں آکھا ہئی کہ میں محفل دے وچ ونجیں اور اپنڑی محبوبہ کوں اگنور کریں۔ تے ڈوجھی لڑکیاں دے نال فرضی طور دے اتے کھلیں ہسیں گپ شپ کریں میں اونویں کیتا ہے اج ڈے گھن کے توں میرے قدماں دے وچ ہیں اچھا لڑکی نے حیرانگی دا ڈٹھا اور اس توں بعد اوکوں آکھا اچھا اے گال ہے تاں اج توں بعد تیڈا میڈا رستہ الگ الگ ڈے گھنو دوستو کہ اگر او مرد اپݨا راز رکھ ویندا تاں او اوندے نال خوش و خرم وسدا پیا ہوندا۔ اس واسطے سیاݨے آکھ ڳئن کہ راز اوہو تک ہے جئیں تک تہاݙے اندر ہے۔ جیڑھے ویلے تہاݙے کولوں ٻاہر ݙوجھے تک پہنچ ڳیا وت او راز راز نہ رہسی۔ یعنی اوں ویلے تک محفوظ ہے جیڑھے ویلے تک تساں اوکوں اپݨے سینے اچ چھپا کے رکھو۔ جیڑھے ویلے تساں کہیں ہک کوں ڈسیسو اس توں بعد ڈو، ڈو توں چار، چار توں سولہ ول دیر کائے نہ لگسی واتو تھوڈا راز راز نہ رہسی۔ امید کرینداں کہ اے سبق اموز کہانی تساں دوستاں کوں ضرور پسند آسی۔ ہو سکے تاں سارے چینل کوں سبسکرائب وی کریسو تے بیل آئیکان دا بٹن وی دبا ڈیسو تاکہ ہر نویں آون آلی ویڈیو تھوکوں بر وقت ملدی رہ ونجے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔